Salamlar. Bu gün bolsa wideo düşürýäs. Prezentasiýa näme barada? Köp mugallymlar ol başyndan geçirýär Wýetnama gelende. Şo her hili situasiýalary başyndan geçirýärler, gelmänkä i plius gelensoňlar. Ine şonuň ýaly situasiýalar başyňa gelende näme etmeli ili nägilek özüňi başa alyp çykmaly şo situasiýalardan? Şo barada. Ýa gider şu prezentasiýa. Ýa wideo düşürilip bolandan soňam kimde tam özünden başyndan geçiren ýeri geçirip biläýjek situasiýalary göz öňüne getirýän bolsa kommentariýada sorag hökmünde ýazyp bilersiňiz. Ýa plýus basarsyňyz wideony paýlaşyň kanaladam goşulyň. Başga-da köp wideo goýarys. Imенно şunuň ýaly temalar hakynda. Näme ondan başladyk. Challenge switch teachers will face in Vietnam. Esasy şo mugallymlaryň başyndan geçirip biläýjek nemeleri, situasiýalary. Why you should work as an ESL teacher in Vietnam. Näme üçin Wýetnamda iňlis dili mugallymy hökmünde işlemeli? ili bolup işlemeli, iňlis dili mugallym. Özüniň plýus taraplaram bar, minus taraplaram bar. Minus taraplary köplenç näme? Işe özüň motorda gitmeli, gyz gyz oglan bilen motorda işiňe özüň gatnamaly bolýaň sürüp. Ýok, motor sürmän gatnajak diýseň bolsa, onda bärde taksiler bar, onlaýyn çagyrýaň, maşyn görnüşinde-de bar, motor görnüşinde-de bar. Şolaň yzyna gidýär. Ýöne lişni rashod edeniňden uzagynda özüň motor sürmäni öwrenip motor satyn alanyň gowy. Motor ýa skuter diýýär olar. Oňam üýtgeşik bahasy ýok, ikinji el alsaň üç ýüz dört ýüz dollar alyp bolýar. Näme onda başladyk başgadam eger doly iňlis dilini bilýän bolsaňyz pauza goýup okap görüň iňlisçe hem düşündirilişini zadyny ýazandyryn men köp zadyň. Ee, birinjilik bilen, ee, how to apply for teaching jobs in Vietnam with ee, work and travel Turkmen LTD. Naprimýr, biz bilen ee, Wýetnama ee, mugallymçylyk işine dokument tabşyrjak bolsaň etmeli zat. Ee, mugallymçylykda ilki bilen soraýan zatlary dokument tabşyrmazdan öň, ee, aýlyk näçe diýýärler. Şo barada düşündireýin soň, ee, eger şo aýlyksyz bolýan bolsa, ondan soňra dokumentlaryňyzy tabşyryp bilersiňiz. Nägilek aýlyk sagadyňa minimum indi birinjilik bilen welaýata görä, şähere görä-de üýtgeýär. Esasy Hanoý, bilen Hoçmin şäherinde uly aýlyk berýärler. Olam on dört dollardan başlap, ýigrimi üç dollar, ýigrimi dört dollar aralyk. esasy köp uly aýlygy dil merkezleri berýär. Tar mekdepleriň işlejek mekdepleriň irden günortan minimum 13-14 dollardan tä 17 dollar aralygy, 18 dollar aralygy deň iş berer. Dil merkezleri öýlän iş berýär. Öýlän işläningizde уже 18 dollardan ýokary aýlyklary dil merkezlerinden alyp bilersiňiz. Soňra, indi şunuň ýaly aýlyk ýagdaýyna razy bolsaňyz, onda bize dokumentlaryňyzy tabşyryp bilýäňiz. Plýus iş sagady bize bagly däl. Biz diňe işe, naprimer, firmalara siziň dokumendiňizi ugradýan firma bolup durýas. Naprimer, biziň işleşýän partnýorlarymyz bar. Şolara siziň dokumendiňizi ugradyp berýän firma bolup durýas. Soň siz işe bardy gitdi, işe saýlandyňyz, interwýudan geçdiňiz diýeli. Siziň iş sagadyňyz biziň elimizde däl, size iş berýän edaranyň elinde we siziň öz eliňizde. Eger işiňizi oňarsaňyz, iş sagadyňyz köp bolup biler, naprimýr, ýüz sagat, plýus ýüz sagatdan kän. Eger işiňizi oňarmasaňyz, onda uje minimum ýigrimi sagat, ýigrimi sagatdan altmyş sagat aralyk bererler. Işiňi öwreneniňden soňra bir, iki, üç aýdan soň uje özgerişme bolup biler. Iş sagadynyň ýene-de bir az berilmeginiň sebäbi, molýumlaryň dokumentasiýalary wagtynda düzelmese, iş sagady az berilýär. Ýöne şunuň ýaly problemalar bar. Eger şunuň ýaly problemalardan baş alyp geçip bilerin diýseňiz, onda dokumentlaryňyzy ugradyp bilersiňiz. E plus iňlis dilini näli derejede bilmeli? Minimum iňlis dilini 6 dereje bar. Minimum şoň B1, B2 derejede bilseň boldy. Olam bir. E, ikinjilik bilen işe gitjek wagtyň sapaklaryňa taýýarlanyp gitmeli bir gün öňünden. Bärde mugallymlaryň özleri sapak ýasanok, prezentasiýa, düzme ýa iş ýeriň seni işe alan edara dokumentleriň, kitaplaryň, prezentasiýalaryň ugradýar, sen prosta şoňa iş Taýýarlanyp sapagyňa gidäýmeli, ertesi gün gidip düşündiräýmeli. Dak käbirleri bar şu taýda iňlis dilini bilmänam gije ýat tutup gidip sapak okadyp ýörenler bar. Şonuň ýaly ýöne ömürlik üýtgezmeli däl, okadýan temaňa başarsaň perewod edip düşünmeli. Bärik başarsaň iş wizasy bilen gelmeli. Ýöne käbirleri bar turistişiski wiza bilen gelibem soň iş tapyp galyp işläp ýörenler öz başyna. Soň turistiki wizasyny iş wiza geçirtýärler. Ana şunuň ýalak nemeler bolýar. Ýene bir gezek aýdýan şunuň ýaly zatlardan baş alyp geçip bileris. Ussowiýalaryna razy diýseňiz birinjilik bilen etmeli zadyňyz özüňiz barada kiçiräjik wideo ýasamaly. Iň birinji etmeli zat. Ondan başga hiç hili dokument gerekýär. Şu wideoňyzy ýasaýaňyz, sözlerini bilmeseňiz, näme diýmelidigini Google-ajyk ýazyň, Google ili bilen bu Ýandekse skript diýen söz bar. Google-ajyk ýazýaňyz, script for ESL teacher ýa-da English language teacher, script for English language teacher interview diýip ýazsaň, şu ýerde özüň barada nälik zatlar aýtmalydygy barada tekst çykýar. köp görnüş çykýar, wideonyň soňunda-da görkezerin. Şondaky diýilýän zatlary öz informasiýaňyzy goýup aýtmaly. Soňam self introduction wideony ýasanyňyzda hem at hem familiýa aýtmaly däl. Iki adyň bolsa-da şu bir adyňy aýtmaly, gysgaldyp. Sebäbi häzirki döwürde özüň barada wideo çekip, lýuboý firma ugradanyňda olara seniň familiýaň gyzykly däl. Seniň adyň bolsa gysgaça görnüşde aýdylan wariandy. Gyzykly sebäbi sen işe saýlasa interwýu alnan wagty seň adyň okap bilmän durasy gelenok sen iş alýan adamyň. Soň eger şu wideoňyz düzüw bolsa biziň poçtamyza ugratýaňyz ýadam whatsappdan ýadam imodan ugratýaňyz. Wideoňyz düzüw bolsa biz ýazýas ýalňyşyň bolsa ýalňyşyny düşündirýas täzeden ýasaman bolsa täzeden. Şonuň üçin bir wideo ýasap göni ugratmaň, üç-dört sanysyny ýasaň, wideo ýasanňyzdanam birazajyk özüňiziň nemäňize serediň, pronounciation diýen zat bar iňlisde, iňlis dilinde pronounciation bolanda şo sözleri, sözlemleri dogry görnüşinde okalyşy.

Köpler käbir molumçylara dokument tabşyrýan ikän, köpüsi şu wiza sebäplem işe saýlananok. Üstüňe geýmeli zadyň bolsa uniform, ak köýnek, galstuk hökmanda. Gyzlar bolsa-da şonuň ýaly klassisik geýinmeli. Wideo sanna. Bardy gitdi wizaňyz saýlandy. Ikinji etmeli zat rezýumaňyz. Reziumaňyzy gurutýaňyz ýa-da bak ondan soňra bakalawr, master diplomyňyzy i plýus zagranpasport kopiýa. Reziumada bize näme gerekýär? Telefon nomeriňiz, e-mail adresiňizi ýazmaly däl. Bize şol informasiýa gerekýär. Ondan soňra e, im- e-mail arkaly biz size näme gurutýarys? Hmm, näme? Interwýu üçin link gurutýarys. Olam ýa Google dot Google Meetingden alynýar ýa-da Zoomdan. Siz şoňa taýýarlanmaly bolýaňyz. Käwagt e, işe alýan nemeler, merkezler e, diňe interwýu alýar. Käwagt bolsa hem interwýu hem demo lesson alýar. Eger demo lesson alaýan ýagdaýynda e, materialy ili temaň adyny berýär dil merkez, siz hem şoňa görä prezentasiýa taýýarlamaly bolýaňyz. Onam taýýarlajak bolsaň Canva nokta com-a girip taýýarlaýmaly. Bolmasadam PowerPoint-de taýýarlaýmaly. Özüňiz taýýarlap bilmeýän bolsaňyz, şonuň ýaly uslugamyz hem bar. Biz özümiz hem taýýarlap berip bilýäs, ýöne usluga hökmünde. Soň dördünji, e, diýeli, üçünji interwýudan geçdiňiz, işe saýlandyňyz. Ondan soňra biziň serwis tölegimiz bar. Serwis tölegiň içine näme girýär? Diňe sizi şu işe ýerleşdirmek hyzmaty girýär. Biram e, plýus näme tölegi bar? Çakylygyň tölegi bar. E, Işe saýlanandan soň şertnamaňyzy iberýäs. E, Işe saýlandyň. Uslowiýalar ýazyk. E, Töleg tölegiňem nemeler ýazylan şo ýerde. Razy bolsaňyz tölege geçip şertnama gol çekýäňiz. Iki hepdäň içinde iş çakylygyňyz çykýar, işe çakylyk. Köpler şoňa ters düşünýär wiza diýip. Wiza da işe çakylyk. Işe wizany Wýetnama gelen wagtyň aeroporta gonaňda, aeroportda wizany pasportyňa ýelmeýärler. Oňadam aeroportda 25 dollar alýarlar, plýus bir sany form doldurtýarlar. Şu forma forumda ýazylýan hemme soraglaryň jogaplary siziň çakylygyňyzda ýazylan bolýarlar. Ýazylan bolýar. Plus ýanyňyzda bir sany ruçka bilen suratyňyzy bolmasa üç dörtlük şu foruma ýelmemeli. Şoň üçin plus dollarda ýigrimi bäş dollar eliňde bolmaly ýa-da elli dollar berip bölegiňi alaýýaň. Şonuň ýaly. Aeroportda Aeroportdan öňden çykmak hyzmaty hem bar bizde. Aeroportdan öňden çykyp hem bilýäs. Kwartir birinji otele, soň kwartira ýerleşdirilýär. Eger Hoçimin şäherine işe saýlansaňyz. Eger Hoçimin şäheri däl başga şähere işe saýlansaňyz, e, şo gün uçýan bolsaňyz, gonyp bir-iki sagatdan, üç-dört sagatdan uçmaly bolsaňyz başga şähere, Onda iş beren edaranyň işgärleri siziň öňüňizden çykyp biler başga şäherde. Sebäbi biziň özümiz Hoçimin şäherinde işleýäs. Şonuň ýaly. Käbir mugallymlar işe saýlananok, köplençde soň başga şäher bolsa-da razy, saýlansam gitjek diýenler bolýar. Şolara degişli. Indi diýeli, işe saýlandyňyz, zat etdiňiz, geldiňiz bärik. Başga näme edilýär? Aeroporta gonduň, otele ýerleşdiň. Ediläýjek işler, otele ýerleşeňden soň, kwartira ýerleşýäň. Kwartira ýerleşeniňden soňra, ofise gidýäň. Ofise baryp, şertnama gol çekýäň. Ondan soňra, nemäňe garaşýaň? Şu hepdelik işlemeli. sagadyň, mekdepleriň adresi, temalaryň, şo zatlaryň saňa ugradylýar. Ýene bir zady aýdyp geçmek ýatdan çykan, aeroporda gonanyňyzda, registrasiýadan geçip wizaňyzy alyp bolanyňyzdan soňra hökmany suratda ýüz dollar bulan puluna geçirýäňiz pul birligine, bolsa sim kart alýaňyz. Sebäbi eger öňüden adam çykmaýan bolsa hökman sim kart almaly. Çykýan bolsa onda hökman däl. Şonuň ýaly. Soňra kwartira ýerleşilenden soňra birinji ediläýjek iş motor prokady alynýar. I plus şu ofise gidilýär. Şunluk bilen dowam edeliň. 1 2 3 4 diýip gidýär. After arriving to Ho Chi Minh City şu aeroportda görüşmeler. Ondan soňra Ataýla ýerleşdirmek, sim kart almak, internet paket almak, puluň böldürmek i daşyna çykýar. Taksi, apartment, öýe ýerleşdirilýär, motor prokady alynýar i ofsaýd kontrakta gol çekilýär. Bäşinji, Wýetnama gelmezden öň ili gonan wagtyň telefonyňy almaly programmalar ili kwartira, otel ýerleşensoň. Grabtaksi diýip bar, bi taksi diýip bar. Taksi nemeleri, programmalary. Munda motor hem motor takside çagyryp bolýar, maşyn takside çagyryp bolýar. Soň Shopee we Lazada bar. Shopee we Lazadadan onlaýn gerekli e, materiallary, eşikleri, produktlary alyp bilýäňiz. Öýüňden çykman. Soňra dok- dokument legalizasiýa diýen prosedura bar. Diplomyňy, a, TFL sertifikadyňy, IFS sertifikadyňy, legalizasiýa etdirmeli bärde. Şu iki, e, şu üç sertifikady legalizasiýa etdirjek bolsaňam, on bäş, ýigrimi gün wagt alýar. Özüňiz edip bilseňiz bolýar, özüňiz edip bilmeýän bolsaňyz, onam biziň e, edip berme serwisimiz bar. Näme üçin legalizasiýa edilýär bu üç dokument? Eliňe wid na žitelstwo aljak wagtyň gerek, şoň üçin edilýär. Mundan daşary hem wid na žitelstwo almak üçin ýene iki dokument gerek. Näme? Temporary resident sertifikat. Soňam şony alansoň polis çek diýen dokument alyp bolýar polisiýadan. Registrasiýa bolandygyň hakynda ýaşaýan ýeriňe polis çekden sertifikat. Bäşinji dokumeniňem health check, bolnisadan hat alýaň. Şu bäş dokument bilen work permit, işe näme rugsatnama ili şahadatnama diýen ýalak zat bir ýa iki ýyllyk bolýar, şony alyp bolýar. Ondan soňra temporary resident card, olam wid na žitelstwo, orsça. aýdaňda, şony alyp bolýar. Olam bir ýa iki ýyllyk berilýär. Ýöne bollugyndan kwartira ýerleşen wagyňa şu dokumentlaryňy etdirmeli, sebäbi üç aýyň içinde edip ýetişmeseň giriş-çykyş etmeli bolýaň başga ýurda. Bankisk şýot eliňdäki wizaň bilen açdyryp bolýar. Howluk, howlukmaç gerek diýseň. howlukmaç bolmasa bolsa birinji aýlygyňy alaňsoň açdyraýýaň. Aýlygyňy bärde ýa eliňe näme cash hökmünde berýärler, bolmasa-da kartyň bolsa kartyňa geçirip berýärler. Pul transfer, Türkmenistana pul ugratma meselesi, onam ugradyp bolýar. Visa ran diýen zadyny düşündireýin, şunda şuny ýaly problema kän bolýar. Ýa Kamboja gitýärler ýa-da Malaýziýa. Ýadam hiç ýere gitmän şäherde neme etýärler. Wýetnamyň özünde köpler edibilýär, köpler edibilenok ony. Wizany üç aýlyk ösdürýärler. Şu öňki üç aýlygy dynansoň, dynmagyna bir on-on bäş gün galanda täzeden üç aýlyk ösdürýärler. Buraňa Mertiniň rasgody herhilek. Giňişleýin bilesiňiz gelse göni habarlaşaýyň. Soňra eger daşary ýurda çykyp geljek bolsaň, täzeden çakylyk almaly. Iş çakylygyny onuň iş ýeriňden alyp bilýäň, iş ýeriň adwokaty berýär. Biz berýän däldiris, iş ýeriň adwokaty berýär. Şonuň ýaly. Soň tapawudy iş çakylygy bilen elektron wizanyň. Elektron wiza, turistiski wiza bolup gitýär. Olam bir aýlyk ýa Üç aýlyk. A çakylyk bolsa diňe işe gelýänlere berilýär çakylyk. Buram ýalňyş bolsam studentlere berilýär. Üç aýlyk. Olam bir aýlyk warianty bar, üç aýlyk warianty bar. Teaching uh, style in Vietnam. Vietnamda mugallym bolup işlände okudylyş stili bir başga. Uh, mysal üçin, materiallar bar, zatlar bar. Her şey, her hiljek-de. Köplenç indi köp ýerlerde materiallary, e, temaň adyny berýärler dil merkezlerde, materiallary özüň almaly. A, tak şeýle m- dil merkezi seň sponsoryň bolup, ýöne mekdeplere ugradýan bolsa, onda özleri materiallaňam berýär, e, temaňam berýär i plýus, e, neme, Outline-yňy berýär. Outline-da bolsa seniň her gündelik okatmaly zatlaryň ýazyp dur şonda. Zalo diýip programma bar. Ony geleňizsoň telefonuňyza skaçat edip alýaňyz, registrasiýa edýäňiz. Şu gruppada size hemme gerekli materiallaryňyzy, danlaryňyzy ugradyp durýarlar. Ee, Sadikde okadylyşy bärde nägilek? Üç ýaşdan bäş ýaş aralyk. Ýöne käbir ýerlerde bir-iki ýaşdanam alýarlar sadiga. kyrk ýaşdan şu bäşe deňeç ýaş sadja gelýärler. Okudylyş sistemasy näme? Flash kart diýen zat ulanýarlar köplenç, i plus oýunlar bilen geçirýärler. Molimler işleýär, köp molimler işleýär sadjikde-de. Soň birinji klasdan bäşinji klasa primer klaslar diýýärler, başlangyç klaslar. Plus altydan sekize sekonder klaslar. Ýöne ikisiniň ýok, birden bäşe, biram altydan sekizinji klaslaryň okadylyş sistemasy başdy bir zat. Birden bäşe bir edilýän zat, klasa gireňde okuwçylara neme aýdym aýtdyryp tans etdirmeli, biram sawollaşyk wagtyň edilýär şu zat. Primary schoolda ana şonsi wa a nemede secondary altydan sekizlere okadygyňda köplenç kitapdan okatýaň köplenç bolsa nemeden prezentasiýa berýär dil merkeziň özi Iň dil merkezleri biziň ö sponsorlarymyz bolýada private biznes ýöredýän adamlar şolar biziň sponsorlarymyz bolýa soň özleri materiallary berýä ýöne şo kitapdan temany alyp hä sponsorymyzyň özi materialy prezentasiýa görnüşde berýär. Ýöne ýene bir zat iş ýere görä üýtgeýändir sistema. Käbir iş ýerlerde diňe outline temaň adyny berýär, özüň ýasamaly hemme zady. Ýol işe girýän edaraňa, işe girýän ýeriňe baglydyr tapawudy. Soňra bäş notarius we translation. Notarius we translation köplenç nämede gerek bolýar? Onam internetden gözleseň, ýakyn Google-a girip, near me notary diýen ýa-da notary serwis diýseň göni çykarýar adres, telefon nomeri bilen. Perewodam özleri edip berýärler dokumendiň. Köplenç bu nämede gelýär? Doweriň stat oňartjak bolanda ýa-da Ha, strahowka aljak bolaňda, legalizasiýa edilen dokumentleri notariusdan geçirip, ýa, ýa notariusdan geçirip, plus perewod etdirip tabşyrmaly bolýar iş ýeriňe. Ýa Türkmenistandan bir dokument geçirtjek bolup, zat etseň, dowerniki zat alaňda gerek bolýar. Notariusdan geçirilen dokument. Indi bolnitsa ýagdaýy, bolnitsa ýagdaýy hem şonuň ýaly. Ýöne görnüşi Google-dan ýazyp tapyp gidibermeli. Indi näme strahowka. Şu strahowka diýen zat köp iş ýerlerde berýärler, köp iş ýerlerde berenoklar. Plýusy näme strahowkanyň, naprimýer, çagaň zadyň doguljak bolsa bärde strahowka segsen prosent diýen ýaly diskount berýär hökümet bolnitsalarynda. Segsen prosent diýen ýaly diskounty bar, arzanlaşyk edýär. Şoň üçin başarsaň strahowkaňy almaly. Ýok bolsadam zyýany ýok edil gaty wajyp bolmasa. Çaga dogluş hakyndaky informasiýa. Bärde birden çaga dogurjak bolsaňyz hökümet bolnitsalar arzan bolýar. Neme çastny bolnitsalar gymmat. Diýeli çaga doglan badyna bulardan hat alyp posolstwa ugradyp posolstwadanam şadatnama alynýandyr ýöne hatýa bir aý bir ýarym aý öňünden posolstwa bilen habarlaşyp soraşdyryp görüň toşna näme näme dokumentler gerek şonuň üçin diýip sebäbi bolnitsadan alynýan dokument ýalňyşmasam odam legalizasiýa edilýär oňam çykdaýjysy bar şonuň üçin bolnitsadan anyk dokument alyp şoňa görä çykdaýjysyny ediň dwoýnoýa düşme. Ýöne toýşna näme dokument gerekligini biziň ilçihanamyza jaň edip sorap anyklaň. Shops and markets. Magazynlar, marketler bärde Ho Çi Min şäherinde uly magazynlar, marketler gaty kän. I bäriň halky kän bolansoň on bäş million halky bar. Hemme zadam bar bärde. Näme gerek diýseň aljak ýa tapyp bolýar. Bir şäher köp şäher, beýleki şäherler bilen deňeşdireňde iň ösen şäherleriniň biri bolup durýar. After a rain to Ho Chi Minh City, Vietnam. Hälkiň yzy. Maşyn täze aljak bolsaň gymmat, sebäbi üç ýüz prosent tax bar bularda. Ikinji el aljak bolsaň bolsa Facebook Marketplace-den alaýýaň. Özüň öňe goýan maksadyň, planyň bolmaly. Şolara tizräk ýetjek bir zada, bir durmuşda gazanjak diýseň, şo manyda ýazylan Aim goals and future plans. Sebäbi täze gelýän mugallymlar şo bir aýlygy işläp ýörýärler, bir ýyl, iki ýyl. Birinji ýylyň dyndan soň, ikinji ýyl iş ýeriňden talap etmegi başarmaly, aýlygyňy galdyr diýip. Aýtmasaň galdyrmaýarlar. Self marketing diýen zat bar. iş sagatyňy köpeltjek bolsaň şu zat gerek. Self marketing bolanda özüňi hem reklama etmeli. Iş ýeriňe aýdylyşy ýalak e, uniformaňy geýip gitmeli. E, bolsa plus sapagyňy okadyp otyrkaň hemişe ýanyňda assistendiň bolýar. Assistendiňe bir iki üç sany surat, wideo zat al diýmeli. Hatda aýda bir gezek. Şutoby iş ýeriňe ugradyp ýatladyp durmaly. Toşda işiňi gowy, professionalnyý görnüşde etýänligiňi aýtmak üçin. Şu birinji klasdan sekizinji klasa okadanda köplenç gerekli wideolary, oýunlary, aýdymlary ýutubdan tapyp bilýäňiz. Buram Bambuzel diýen saýt bar, şondan tapyp bilýäňiz ýa-da şuňa meňzeş saýtlaryň alternatiwini diýip Google-dan gözleseňiz başga-da saýtlary taparsyňyz. Indi responsibility şu zady gowça ünslije diňläň başarsaňyz ýazgym alyň şuny köp işe geljek bolýan mugallymlar ili gelenler bilenok naprmer bir agentstwa dokument tabşyrsaň agentstwa iş tapyp berip işe ýerleşdirýär ýöne dokument atsaňa seni işe ýerleşdiren agentstwa jogap berenok şonuň üçin Işe ýerleşjek wagtyň hemme soraglary beriň. Näme sorag babatda bolsadam ýazyp alyň. Şoň jogaby şyl, şoň jogaby şyl diýip. Sebäbi agyzda aýdylan zat ýatdan tiz çykýan ekeni. Biziň opytymyza görä. Birinji biziň borjumyz näme? Biziň borjumyz, naprimer, iş tapyp bermek, bir, ikem işe ýerleşdirmek. Ondan daşarsy edilýän işler diňe kömek hökmünde edilýär. Dojun hökmünde däl-de kömek hökmünde edilýär. Ondan daşary eger düşünmeýän zadyňyz bolsa, sorap zat etmekden utanmaly däl, çekinmeli däl. Naprimýer bir zat bilmeseň, şo zady soramaly. Bir gezek soragyny berip jogabyny alaňsoňam ýadyňdan çykaryp öýtseň ýazyp goýma şony bir ýerik. Köplenç ene mugallymlar aýdylan zady ýadyndan çykarýar-da, soň şony aýtmadyň diýýärler. Şoň üçin aýdýan. Ikinji, sizi işe alýan edaranyň borjy näme? Hemme dokumentlaryňyz düzüw bolsa, size bir ýyllyk şu işlemäne rugsat hatyny berýär, oňa-da work permit diýilýär. I plus, ýene bir iki ýyllyk ýaşamaga şahadatnama berilýär, oňa-da iňlisçe TRC diýilýär, temporary residence card. Orsça aýdamyzda wid na žitelstwo bolýar. Soň siziň borjuňyz näme? Siziň borjuňyz, naprimýer, Türkmenistanda oňarmaly we Wýetnamda gerekli dokumentler bar. Şony wagtynda düzetmeli. Mysal üçin, Türkmenistanda diplomyň, öýlenen bolsaň, marriage sertifikatyň, soňam diplomyňa, biram zagranpasportyňa seret, harp ýalňyş bolýar köplerde. Soňky döwür şoňa gabat gelip başladyk. Şu harp ýalňyşy e, düzetdirmeli bolýaňyz ýadam uniwersitetden hat alyp ýa-da migrasiýa işlerini e, migrasiýadan hat alyp şu ýalňyşlygyň barlygy hakynda hat almaly bolýaňyz. Bärik gelseňiz biraz kynrak bolýar, çykdajysy köpräk bolýar. Aňardan gaýtmankaňyz düzedip gaýtmaly eken şony başarsaňyz. Şonuň ýaly. Dördünji uje optional serwis ticket ýa-da finding accommodation bilen renting my motorbike. Köp mugallymlar özi tapýar, naprimýr, kursdaş çykýar, klasdaş çykýar, şolaň ýanyna göçýär, naprimýr, kwartira meselesi boýunça. Motorym şol dostlar nirden alany bolsa şondan alýarlar. Ýöne eger özüňiz başarmasaňyz ot öý tapmany, otel bron etmäni, prokata motor almany haýyşt edip bilýäňiz. Biz özümiz kömek etýäs şoňa. Bula mäl gaýdanlamyň iňlisçe görnüşde ýazylany pauza goýup okap bilersiňiz. Indi gaýtadan responsibility jogapkärçilikler we problemalar gabat gelen. Dokument legalizasiýa diýen zat, naprimr, üç aýlyk wiza bilen gelseň, on bäş gün wagt alýar, on bäş, on sekiz gün wagt alýar köplenç. Şu on bäş, on sekiz günüň içinde eger pasportyňda, diplomyňda, iş zadyňda problemaň ýok bolsa, srazu e, nemäňi oňartmaly bolýaň. E, Polis çek. Polis çek diýen zady iki, iki warianty bar. Birinji warianty, ony e, Türkmenistandan Türkmenistandaky Ibolla Wýetnamyň Wýetnamyň şu wagt näme jogap berýär? Hytaýdaky ilçihana, türkmen ilçihanasy. Şondan alyp bilýäňiz, olam bir ýa bir ýarym aý ili bir iki aýda gelýär. Ol uje giç bolýar. Bolmasadam öý eýesinden alyp bilýäňiz. Mysal üçin kwartira ýerleşdiňiz. Kwartira ýerleşen ýeriňizden soraýaňyz. permanent residence kart edýärler. Soňra polis çek alman adam şo sizi işe alan edaranyň adwokaty kömek etýär almana. Uje şu dokumendiňizi almaly, öýleki üç dokumendiňiz legalizasiýa bolança. Diýeli siz bilmänsiňiz ýadyňyzdan çykypdyr bärik geldiňiz diplomda ýalňyşlyk bar harp ýalňyşlygy. Ýa zagranipasportda. Bula indi zagranipasport bilen gabat gelenok. Her hili situasiýa bolýar-da. Käbiriniňki türkmen pasportda iňlisçe ýazylany, zagranda iňlisçe ýazylany deň gelenok. Şonuň ýaly her hilje sluçiýa bolanda, biziň şu ilçihana ýüz tutup, ilçihanadan kepilnama almaly bolýar. O kepilnamany hem ilçihanadan alanyňyzda ilçihana peçat urduryp almaly bolsa hökman

TFL, IFSET, sertifikatlar, soň iki dokument, biri polis çek alynýar, ikinjisi hem health çek alynýar. Adres zatlaryny ýöne siz iş ýeriňiziň e, nemesinden sorap bilýäňiz, adwokatyndan ýa-da iş ýeriňiziň e, HR-yndan. Şu bäş dokument eliňizde taýýar bolansoň, wid na žitelstwo bilen e, näme işe rugsat hatyna, rugsat şahadatnamasyna Sizi işe alan edaranyň adwokady oňaryp bermäge borçly. Soňra Waliçik Paleşçeka aýtdym, nirden alsaň amatly. Wýetnama gelen wagtyňyz öý eýesi normalny bolsa şondan alsaňyz az wagtyň içinde alyp bolýar. Düşünişip zat edip. Soňra näme driving motorbike or scooter. Motor sürmelimi ýa skuter. Başarsaň skuterden başlaýaň sebäbi skuter sürmek has aňsadrak. Çem motoryň edil özüni alanyňdan. E plus arzanam skuter. Dowam edýäs. Time, line and milestones. Naprimer, bärde işler nähili? Ýanwarda ýigrimi altysyna deňeç, tä ýanwaryň ýigrimi altysyna, ýigrimi sekiziňe deňeç, ýyl ýigrimi bäşine deňeç işleýäň, ondan soňra bularda tet goldaý diýen zat başlaýar. Fewralyň on sekizine deňeç. Ondan soň martdan maýyň ahyryna deňeç iş bar, e, üç aý jogapda mugallymlar boş bolýar, köp mugallyma Türkmenistana gitýär, köp mugallym bolsa neme edýär? Bärde galyp dil merkezlerde, sadiklerde işleýärler. Soňam sentýabryň sentýabrdan iş başlaýar, köplenç sentýabryň bäşinden başlaýar, köplenç bolsa sentýabryň ortalaryndan başlaýar. Ol şe nämä bagly, mekdeplere bagly. Ýöne başarsaň öňräginden gelmeli, bäşinden, bäşinden öňräk gelmeli. Soň dekabra deňeş dowam edýär. Şonuň ýaly. Indi birden biziň üstümizden dokument tabşyrasy gelýän nemeler kandidatlar bolsa, şu ýerde bir ýönekeý zat goýdum. Self introduction wideo ýasamak üçin. Köplere meňzeş ýasap ugratmagy mümkin, ýöne başarsaňyz kreatiwny bolmagy üçin Google-ajyk ýazyp Google-dan üýtgeşigräk wariantda-da ýasap bilersiňiz. Mysal üçin what is an example of an English teaching like introduction, self introduction. Record yourself introduction with an uniform. Uniform barada aýtdym ak köýnek, ýeli klassisik geýinäýmeli üstüňe bir zat wideo düşürjek wagtyň. Soň şu ýerde köpler aýnak gurlaýaň diýýär, aýnak gurlaňok. Başarsaň şu gürlenilişi ýaly pronunciation-y dogry görnüşde aýdyp self introduction wideony ýasap ugradyň. Sebäbi first impression diýen zat bar, seni birinji gezek görýär iş alýan edara self özüň barada ýasan wideoňy. Ikinji gezek şony göresi gelenok. Birinji gezekde nägile gowy wideo ýasap ugrasaň, şonuň bilen işe bez interwýu saýlanma şansyňam bolup biler. Şonuň üçin wideoňa aýtýan sözleňi dogry prononsiýeýşn, aksent bilen aýdyp ýasamaly. Diýeli self introduction wideoňyz gowy. Ondan soňra ugratmaly dokument rezýuma. Rezýumanam bizem ýasap berip bilýäs, serwis hökmünde töleg bar ýöne özüňizem ýasap bilýäňiz. Özüňiz ýasajak bolsaňyz Canva Nokotkom-a girýäňiz, poiska CV ýa resume diýip ýazsaňyz şunuň ýaly wariantlar çykýar. Mundan bulan käbir tölegli, käbir tölegsiz, tölegsiz amatly görnüşini çek alyň i şo ýerde resumeňizi ýasaň. Surata hemme zada üns beriň. Normalny kaçestwada bolmaly. Plus kontakt ýazmak zat hökmanda bize kontakt informasiýa gerek däl. Dokumentlaryňyzy e-mail arkaly ugratýaňyz aýdylyşy ýaly. Eger razmer uly bolsa ugradyp bilmeseňiz Google Drive-a taşlap linkini ugradaýaňyz e-mail-a. Checkbox. Checkbox bolanda näme? Işe saýlandyňyz etmeli zatlar, mysal üçin self introduction ugratdym diýip, ptiçka goýýaň. CV pasport kopýa, ony muny ugratdym ptiçka goýýaň. Interwýudan geçdiň ptiçka goýýaň. Çakylygyňy aldyň ptiçka goýýaň. Şu zady bol surata düşürip, print edip çykaryp öz eliňizde saklaň. Prosedura yzygiderlikde düşündirilen şu ýerde. Menýu. Menýu bulam biziň serwislerimiziň menýusy. Näprimýär, näme zatlar edip berip bilýäs. E, tölegli görnüşde bahalar köpüsinki ýazylmadyk. Ony e-mail arkaly habarlaşsaňyz düşündirip aýdaryn. E, Resume ýasap berip bilýäs. Self introduction, wideonyň skriptini. sertifikatlary nädip almaly, nädip ekzamenlere taýýarlanyp geçmeli. Birki günüň içinde, maksimum bäş günüň içinde şoňa taýýarlap bilýäs. Lisenziýa bärik gelensoň aljak bolsaň, e, nädip alynýar, nädip alyp bolýar, şo barada serwisimiz bar. Soň işe diňe Wýetnam däl, Katar, Oman, Kuweýte-de ugradyp bilýäs, ýöne otel, restoran işlerine, i plýus iňlisçe hökman bilmeli oň üçin. Dokumentlary legalizasiýa etdirip bilýäs, tassykladyp bärde. Onlaýn firma açyp, e-commerce bilen, söwda bilen meşgullanasy gelýänler bar bolsa, Londonda ýa-da Amerikada olara-da kömek edip bilýändiris. Lisenziýasyny alyp, magazynyň zadyny açyp berip bilýäris. Green Card-a dokument tabşyryp berýäs her ýylda. Wýetnama elektron wiza gerek bolsa, üç, otuz günlük ýa togsan günlük onam oňaryp berip bilýäris. Başga dene serwisler ýazylan şu taýda. Okap görüň, eger gerek bolsa arkaýyn habarlaşaýyň. Instagram-dan ýa-da email arkaly. Barsi şu. Sag boluň. Saglykda görşeliň kimde näme sorag bar bolsa komentariýada ýazyň ýa-da göni email ugradaýyň.